na only our pidgin i go dey speak for here ehe my people no forget to subscribe for today video i wan read you na something wey dey for news wey i read i say i no know wetin i wan talk put for this matter ehe take am go front take am go back i no know wetin i wan even think for put for the matter because as the thing be e be make sense o wetin the person dey talk for one hand again e no too make sense i say mm, this thing dey interesting make i come here make i come knack una the tori na i wan do so ehe so make i read the news for una indian man dey carry im parents go court say dem born am without permission I never hear this catchy before. Uh-huh. As I come dey read the news, I really come talk say Mumbai businessman Ra- Raphael Samuel tell BBC say e dey wrong to carry children come world but dem put dem for sufferness. Even though Samuel understand say e no possible to ask for person permission before dem born am, e im insist say no be our decision to come world. So as no be we say make dem born us, we no suppose dey pay to dey alive for the rest of our life. This im kind of demand fit cause katakata for family. But Samuel say im no get any wahala with im parents. im two parents na lawyers and im be like say di tin sef dey make dem laugh inside one statement im mama kavita kanad samuel explain wetin she think about di wahala wey her son dey cause i must admire my pikin courage to wan carry im parents go court and even though im know say two of us na lawyers and and if raphael fit get explanation wey make sense as in how we for fit ask im permission be to born am i go accept my fault samuel base im belief on wetin oyibo dey call antinatalism e mean say Suffer too much for life so make people stop to dey born pikin sharply. According to am, this go gradually remove human beings from earth. E go also dey good for the planet. E no make sense say human beings dey dey this earth. So many so many people dey suffer. If human beings disappear from world, the earth and the animals go happy well well. Their life go better pass. I know say dem go throway dis case because no judge go wan hear am. But I go still fight the case because I wan make point. One year ago, he create Facebook page wey him dey call Nihina Nand. For there, he show him picture with plenty fake beabia and eye mask. No be till kidnapping and slavery to carry pikin come world, come world dem force am to, en- to get to get career. im facebook post don attract plenty comments some dey positive but most of dem dey negative some dey even abuse am to go kill myself some mothers wey im talk dey worry don ask am wetin go happen if dia children see im post im say to di pipo wey abuse am make dem abuse me but e get pipo wey dey support me fear no gree dem come out tok dia mind i dey ask dem to come out come tok na so im tok but pipo wey dey badmouth am say im dey do am to attract attention my pipo dis one weak me o e weak me no be small how person wan take ask pikin wey e carry for belle for permission before e go born am me i understand wetin di guy dey try tok o because e no easy you know say for us especially for our country nigeria you go see some family no get money dem go born ten children

you know so we know sometimes e no easy to tell wetin be the situation wetin be the case for one person or the other everybody case different uh -huh. but my thing na say you know say some people no get money they go come born born born they go come dey born all the children they dey inside suffer they go born children inside suffer children go dey suffer suffer suffer i feel say na wetin this guy dey try to talk na be that say poverty too much some people dey suffer and as i see am dey say mumbai mumbai na india country and we know say dem too be like us poverty dem no know say dem be like us poverty plenty for their side and suffer suffer plenty for their side too i feel say na wetin this bobo dey try to talk na be that but you no go blame am you no go blame her the situation of things e no easy so i understand wetin dey try to talk but at the same time na how you wan take collect permission from pikin wey you never even conceive not to talk of to even born how dem wan take do am e no possible e no possible the thing no too make sense but anyway as i read the thing i find am funny but one way when i think am i no too find am funny our government e good make dem begin dey plan how dem go take help people to dey do family planning so that couple don born like two or three they go give them they go give them free even by now they suppose to dey get free free uh, clinic for all these kind people especially the ones wey dey no go school so that dem go go dey learn all the things wey dem suppose to dey do wey be say dem go fit still enjoy themselves like husband and wife but dem no go dey get belle wey dem no plan uh-huh. because our country poverty too much e no good too many children for world wey people no fit provide for e no dey good wetin be life when person no fit chop belle full wetin be life eh? wetin person gain for this life wey be say e come life e no even fit chop ordinary food e no fit go school e no fit do anything suffer suffer from morning to night e no too good you know when i read this thing